बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहले देखबाक लेल सब्सक्राइब करू ई यूट्यूब चैनल मैथिली भगजोगनी संगे बेल आइकन पर सेहो क्लिक करू हे भगवान तखने से हम फोन में लागल रहिए अखनी मैया चले तो हमरा पे कोयल पड़ते बाप रे बाप बढ़िया भेल अखनी तक नहीं आयल छै लेकिन आब तऽ आबिते हेतै ने थौ तेरी के मोबाइल कखनी बजेला रहे दिमाग खराब करे छे आरो तोरी के मिस कॉल टू मिस कॉल ओके बाहर में जो नहीं करे के छै हमरा फोन तोन पहिले हमरा काम खत्म करबे ने तब मैया दे चटनी बना देते हमरा बस जर खसो के छिए बज्जर खसल छ बज्जर खसुआ सब काम नहि भेटै छ फोन करैत रहै छी दिमाग खराब करै छै दिमाग गरमे चाउर गरम करै छै फोड़िए देबै अखन हम

कतऽ पड़लै फोन पाँच पाँच बार में जब फोन कर लिए हमरा मिस कॉल जब मार लिए यहाँ पूछला कि कतऽ पड़लै फोन हाँ कथी कहलिए नाम फूलमती हाँ झांसी के रानी हाँ यो बकवास नहीं करू कहू अहाँ के बोले छे ठीक है ठीक है कहू यो चिंकू जी हम आगे की करब अचार डालब आगे की काम ये ककरा से गप करे के ये कहू ना चिंकू छिए चिंकू छिए करै छिए त हमर टाइम बर्बाद करै छिए त हमर साउस चले त हमरा मार देते हमरा कथी छिए यो बजू ना कि ककरा से काम ये की काम ये चिंकू आ पिंकू करै छै दिमाग खराब करै छै हमरा से यो जी जी अच्छा बोलू ना त की काम ये जी कथी कहलियै अपने सब भेटे के छलै कथी ला यो कथी ला हे हम अनचिन्हार लोग से नहीं भेटे छियै बुझलिए बिहार छियै घर में छियै ककरो घर में छियै बुझलिए ककरो पुतहु छियै अहूँके बियाह भए गेल यऽ बज्जर खसो धए गई रे पागल तागल छी के केना बियाह भए जो कहै छी भेटैके छै लाज नहि लागै छै तोरा मुड़ी मचरवा नहि तन फोन नहि करियऽ बज्जर खसो धए कऽ काम धाम भेटै छै हाय ने फोन करै छै घरवाला ककरो फोन करतै ककरो बज्जर खसुआ सब नहि तन

हे भगवान फोन वाला परेशान करे छै कामो से परेशान करे छै मार सबका काम धनाई छोड़ के हे बैठ के काना छ

रे के छी रे बाजार खसवा रे मुड़ी मचारवा रे तोरा हम अथी में का दियो के तू एते फोन करे छी रे हाँ? रे फतिया बना से तू न करे छी मौगी के परेशान उठेने छी फोन रे हाँ? तोरा मुड़ी पकड़ के तोड़बो रे ये ते तारे फोती वाला के छिए रे ये तू पहले या या त तू सामने में ठाड़ हो त हमरा गाड़ी या तू कोई ना तोरा या हम मूड़ी पकड़ के तोर जो झुलफी में हम या के लगा दे चोतैया त पहले तोरा झुलफी में नाम साला फुकलियो त फोन कथी ला तू हमरा या गाड़ी हो न कनिया रे कनिया कथी लगता या फोन हमरा लग में त फोन नहीं आवे छै यार नहीं बोलियो ना कोई नहीं बोले छै यार हेलो यो ककरा बोल जात रहै छै यो हमर साउस के सास के देने दिया हाँ हेलो अरे मुड़ी माचरवा के छी रे आय तोरा हम साला फुकबो ला ये त हमरा लग में साला छेबे कर ला फुक दे छियो हाँ। आ हम गार पड़े छियो त ई सब बाजे न किए छै मौगी के परेशान उठेने छै

बच्चा खेलेबै रोडमे बैठा कऽ ओतऽ बुझै ने ने सब चीज करियो आ ये आबल दियो ने फोन तऽ फैर जेतै ने हाँ एबे करतै एबे करतै चलू ने लिया चलू